Kum sangkhat zakua sawmkua pali khan Terry Sherman chuan Utah khawchhak lampangah chuan ran vulh nan tiin ram zau ve tak mai chu a lei a. Mahse a ram lei atanga kum khat hnuah chuan Sherman-a leh a chhungte chuan tibuaitu an nei ta tlat mai. A ram lei chu a hnua Skinwalker Ranch khawvela thil danglam thlenna nasa ber A ni dawn tih reng an hre si lo. The PB Channel i thlir mek a, khawngaiin ka channel hi min lo subscribe in ka video te hi min lo like sak ve la. Tun tumah chuan thil danglam thlen nasat berna hmun Skinwalker Ranch chanchin kan rawn tar lang dawn a ni. Terusalmana leh a chhungte chuan a tirah chuan nun dan pangai tak leh thlamuang takin an ram lei tharah chuan hun an hmang a. A nupui leh a fanu Guenite nen chuan ran tam tak chu an vulh teuh mai a. Kum khat vel an awm ta maw tihah chuan an chhungkua chuan thil dang lam chu vanah chuan an hmu ta tlat mai. Vanah chuan bawm ang deuh, eng var pup mai thlawk kual vel chu an hmu a. Chumi hnuah chuan football field tia vel thil mak tak vana thlawk chu an hmu leh a, mahse engteh vak chu a thleng zui lem lo va, an chhungkua chuan mak tiin an sawi an sawi ringawt mai a ni. Zankhat chu an fanu Guyeni chu a rawn haw tlai deuh a. Motor khala an in a pan lai chuan a motor darthlalang atang chuan a hnunga eng pathum a mah zuitu chu a va hmu fuh ta tlat mai. Guene chuan a hlau avang chuan motor chu khalh chak phut in hmun him china a ngaih ah chuan a ding phut a. Enga hmuhna lampangah chuan an hawi kir vat a. Mahse engmah hmuh tur a awm tawh lo. Chuta tang chuan Sarmana ram leiah chuan thil danglam chu a thleng chho ta mawlh mawlh mai a ni. Tumkhat chu Sarmana te chhungkua hnathawk tura an chhuak chuan an huan hmun thum lai maiah chuan thil danglam deuh mai chu an hmu leh ta. Phaitual hnimah chuan fit riat vela zau bial kalh maia lo fai han mai chu an hmu a. Chung bial pathum te chuan triangle siamin eng thil nge thleng Sarmanne te chhungkua chuan an hrethiam lo hle mai a. Chu mai bakah chuan fit thum vela zauin an huanah chuan a bial bawkin lei lo khuar dak mai chu an hmu chhuak leh ta a. Sarmanne te chhungkua chuan mak an tiin, Chutiang thil a thlenna thlen takah chuan an mang ang ta hle mai a. Chutiang thil chu engvanga thleng nge tih hriat tum chuan camera te chu an huanah chuan an kam a. Mahse eng thil mah hmuh chhuah tur an nei thei bawk si lo. Thil danglam chu a thleng nasa tual tual mai le. Kum sangkhat zakua sawmkua panga April thla a ni a. Sarmana zanlaia a ran vul en dik tura kal chu A buangrai lai nau nei chep tawh bulah chuan thil eng va va mai chu a va hmu fuh ta a. A tirah chuan an thenawmte naute'n an lirthei an khalh vel mai mai a nih ringin bawng chu a va hnaih zel a. Eng chu van lamah a chho ta daih mai. Chu ve leh Teria chu chak taka tlanin eng lam chu a pan nghal vat a. A buangrai lai lo let reng mai chu a va hmu ta. A bawng mit vei lamah chuan kua a lo awm a, chu bak chu engmah hliam a nei lo. A bawng ruang bul vel chu ke hniak emaw, ramsa sul hnu emaw a awm em tiin an chhun kual vel a. Mahse engmah hmuh tur a awm bawk si lo. Sarmana chu a hawi hai hle mai a ni. An bawng rai lai a thih atanga hun rei lo te hnuah chuan bawng dang ruang chu an hmu chhuak leh ta. A hma ang bawkin a mit vei lamah chuan kua a lo awm leh a. Mahse an han en chian leh deuh chuan a tai zawnah chuan in chi ruk vela zau kaw dang chu an hmu chhuak leh ta a. Tin, an bawng ruang hmuh chhuah chuan damdawi rimna tak mai chu a nam ve ve bawk a. Chuta tang chuan an bawng te chu an bo an bo ta mai a, an hnu chhui tur reng a awm ngai si lo. Tumkhat chu thlasik laia Teria te bawng tla chhuak chu a rawn haw lo leh a. Teria chuan vura an bawng tlatna hniak chu chhui zelin hniak chu daia thing pakhat bulah chuan a tawp a. Terian an en chiang chu thil danglam deuh mai chu a hmu chhuak leh ta. An bawng hniak tawpna thingzar chu a bial pap mai chuan a lo tliak a. A bawng chu chung lama lak chhoh a ang hle. Chuta tang chuan Teriate chhungkua chu an thla a muang thei ta lo. An bawng te chunga thleng ang chu an chhungkuaah chuan a thlen ve an hlau hle a ni. Tukhat chu an fanu khawlaia tai vel chuan bawng pakhat thiruang chu a hmu chhuak ve leh ta a. A ngai ang bawkin bawng mit vei lamah chuan kua a lo awm a, a tai zawnah chuan a kaw tlang bawk a, tin a hma mi ang bawkin damdawi rim na tak rim chu a nam bawk a. Tin, he bawng hi a tai zawnah kaw tlang mahse a bul hnai velah chuan engmah thisen vel hmuh tur a awm lo va. Teria chuan an local police hnenah chuan report a theh lut ta a ni. An police te chuan bawng ruang chu en dikin ramsa tha a nih an ring a. Mahse Terry-a chuan a ring thei thlawt lo. Terry-a chuan ui leiin zan khat chu a ui te chu an bauh ta chiam chiam mai a. Terry-a chuan a silai chuhin a ui te kai chung chuan zan laiah chuan a chhuak ta a. A ui te chu bauh nasa zelin a tawpah chuan a ui te chuan an ngur ta chhur chhur mai. Terian torchlight a an chhun chu chinghnihah ang tak mai, lian zet mai chu a chhun fuh ta a. A silai hmang chuan vawi thum an kap thang thang a, a thil hmuh chuan ram hnuai lamah chuan a tlan bo san ta ni. Teria chuan a thil hmuh chu chinghne pangai let thum vel laia lian niin a sawi a. An chanchin lo hretu an chheh vel mite chuan

Navaho ho khawsakna nena in hlat lo te a ni a. An thawnthu a Skinwalker an tihte hi tunlaia lar deuh Werewolf nen hian an inang hle a. Mahse Werewolf ang lo deuhin a pian hmang chu mihringah chauh ni lo thil chi hrang hrangah a siam danglam thei a ni. An thawnthuah chuan Skinwalker te chuan Terry a hmuh ang deuh khan mit sen vat mai an nei a. Chu chu zanah pawh hmuh theihin Terry Sharmana thil hmuh nen pawh khan a inzul khawp mai. Mahse Terry Sharmana te chhungkua chuan an bawng bo vel an report na chauh lo chu an chhungkua chuan an thil tawn hriatpuitu an nei lo va. Terian ramsa hlauhawm a hmuh atang phei kha chuan an chhungkua chuan tuar thei tawh lovin a tawpa tawpah chuan an ram lei chu an ti ral ta ni. Mahse thil nih dan phung ang ni lova, thil danglam, paranormal activity, lam tuipuitute beng erawh an chhungkaw thil tawn chuan a verh hle mai a. Paranormal lam tuipuitute chu a bul hnai ram velah te chuan lo kalin Skinwalker Ranch chu an zir chiang ta a. An han chhui chian tak tak chuan kum sangkhat za sarih sawm sarih paruka European explorer chulai hmun tlawh hmasa bertute thleng daih tawh chuan thil mak, paranormal activity, chu a lo in tan daih tawh tih an hmu chhuak ta a. Chulai hmun Skinwalker Ranch-ah chuan kum sangkhat za sarih sawm sarih paruk khan Franciscan missionary pakhat, Silvestre Velez de-a chuan zanlaia vanah chuan mei alh hlawm lian tak chu a lo hmu reng tawh a ni. Teresa man hnen atang chuan Skinwalker Ranch chu paranormal lam tuipui ve tho hotel neitu pakhat, Robert Bigelot chuan a lei a. Chulai hmunah chuan National Institute for Discovery Science chu a din a, he pawl hi private pawl niin thil mak danglam, paranormal lam, chu an chhui thin a. Bigelow-ita chuan a naute ho chu Skinwalker Ranch-a thil thlengte chu a chhuitir ve ta a. Kum sangkhat zakua sawmkua pasarih March thla-ah chuan National Institute of Discovery Science-a an researcher hnathawktute chuan mihring ang tak mai thingkunga thu chu an hmu fuh ve ta a. Chu thil chuan researcher te chu a lo en reng mai a, a mitte chu a khap reng reng lo mai. Mahse thawnthu a mi ang lo takin a mit chu a eng pap mai a. Researcher pakhat chuan a rifle hmang chuan a an kap a. A kap fuh ngei chuan a hria a, mahse an thil hmuh chu a tlan bo ta ni. Researcher ten an thil hmuhna lai an han en dik chuan a hniak chu hniak lian tak, tinhriam leh sei tak nei niin an hria a, ramsa lian leh hlauhawm tak tiin an report ta ni. Tun thleng hian paranormal lam tuipui tute chuan he skinwalker ranch hi an la zir chiang reng a. Alien thil tih emaw, skinwalker emaw, evidence engmah hmuh tur a awm lem lo va. Mahse khawvela thil mak thlen nasat berna nia an ngaih avangin chhuitute chuan tun thleng hian a proof na tur an la zawng reng a ni. Aw le khati zawng kha tun ṭum atan chuan ni leh phawt mai se la, thlirtu zawng zawng te in za vaiin video leh ah kan in hmu leh ṭheuh dawn nia.